Selam we sowap. Meni tanamadyklara meň adym Jora. Familiýam Hesenow. Menem otuz dokuz ýaşymdaýyn. Sizler ýaly edil Türkiýä mundan bir bäş ýyl önje işlemäge geldik. Ama hiç hili degişiklik bolmady. Şol iş, şol Üýtgeşik zat ýok, emma her kimden bäri gelen amaljak sel bar. Kim öý saljak, kim maşyn aljak, kim çagasyny okatjak. Hemme kimden sel bilen gelýärler. E meniň hem şonuň ýaly öz sellerim bardy. Emma gördüm bu obyçny gara hyzmat bilen hiç hili üýtgeşiklik ýok. Žyýdymda soň e, wazmowş tahtar etdim. Diňe bizneslere e, Türkmenistanda da

Senden özi satan adam yzyny alanok, zadyň zaýa bolsun näme bolsun olaryň işi ýok. O ýüzdenem özi doksan prosent seniň ubytga düşmegiň o ýerde garantiýa. On prosent galybilmegiňem näme. Ama bu biznesde men nämeni gördüm ilki sapar hiç hili seniň wlaženiýaň ýok, hiç hili seniň bir Aň eliňe basyp goýan towaryň ýok, ýa bir ýeriň kira tutaňok, indi meselem häzir ofisde otyrys, şu şunuň ýaly ofisy tutjak bolsa, sen kira tutjak bolsaň, ony aýtmak gerek ýa oňa umly bolmak gerek ýa näçe manat gitjegini özüňiz bilýäňizler. Öýde oturan wagtda kiraňyz näçe? Munuň ýaly bäş gatly ofis bolsa, uje saňa-da boý aýdýan, oňa umly bolmak gerek ýa bilýäňizler. Näme indi bu biznesdir. Haryt bilen meniň gören biznesim, meniň şu öz geljegimi gören biznesim de ilk sapar eşitdimde mende hiç kim ya sizler ýaly talap etdim. Näme biznes ol bilmedim. İnternetden iş ýapmamyş diýse bir giden pullaryma gitdirdim. O trader nämeler bilen pul ýatyryp adamyň özüni görmän pullaryma gitdi. 300 dollar, 500 dollar meçe gitdi. Ama näme adam Ýykylyp turup ýykylyp turup öwrenýär hemme zady. Men şo zatlary etmedik bolsam, meselem, men munuň ýaly işlere duşmazdim. Men elmydama poýsda agtarýardym, diňe agtaryp ýörýärdim. Ir-giç tapdym. O ýüzden käbir adamlarda bir düşünje bar. Bir gezek bir zatda ýykyldymy ýa ubitga boldumy gaýdyp o zadyň ýanyna barmaýarlar. Çaga doglandan, meselem, ýykylýar, turýar, ýykylýar, turýar, Şo bir gezek ýykylansoň, aýagyny agradansoň, boldy, indi men ýörejek däl diýip oturmaýaram. Ýene daýçe, şeýdip şol ýöremäni öwrenip gidýär. Geplemänäm şonuňky ýaly. Astasy bir harp aýdýar, syrkawsyrýar, öýdýär-böýdýär, ýa-da geplemän öwrenip gidýär. A bizler uje ýaşymyz bir ýere baransoň, özümiziň uje beýnä toplanan bilgiler bilen köp zatda ýaman negatiw zatlar düşünýäs. A birazjyk bir ýerde niudaşny bir zat bolsa, boldy, gaýdyp bu zadyň ýana barmaly däl diýip düşünýäs. Aslynda newozmožno diýen söz ýok. O ýaponsky nämede ioerglyf diýýärler, olaryň harplarynda şol söz wapşe ýok, aýryp zyňypdyrlar. Meselem ine bizde mümkin däl diýen sözi ýazyp bolýar-a, olarda şoly ýazybam bolmaýar. Şony wapşe aýrypdyrlar. Näme üçin? Ene şo newozmožno bolmaýan diýen zat ýok. Hemme zat seniň bilen. Ýaponlaryň namysynda ýaponska alfawit bilen ýazyp bilmersiň, mümkin däl diýen söz bar. Patamu şda düýbünden şo sözi aýyplandypdyrlar. Işde hemme zat adamyň özi bilen ekeni. Sen niýet edýeň-a, sen edýeň. Sen niýet etmeseň, seni hemme kim saňa ynam bersin, bispolezn, sen özüňe ynanmasaň. Işde mana bu biznese men mundan üç ýyl öň duşdum. Biznes modeli düşündirdiler. Biznesi eşitdim. Näle, öýüňde otyrsyň, elementarno, häzir dagy tim bolýa internet döwür. Öýüňde oturan ýeriňden bir ýüz altmyş sekiz döwlet bilen işiňi gurup dursun, hiç hili bez wulaženiýa ýüz altmyş sekiz döwlet bilen. Häzir özüňizem oturyp pikir edip görüňler, liboý bir biznes açjak bolsaňyzlar, aýdaly bir Mermerji boluňlar, ili bir kafe açyňlar, pitsa açyňlar, pitsa haus açyňlar, raznisasy ýok. Sen şol başga bir ýurtda ine Makdonalds elementarno. Şol franşaýzing Makdonalds Amerikada döredi şol. Häzir näme diýýär şol öz biznes ideýasyna meselem aýdaly meniň Makdonaldsym bar. Sen geldiň Baýmyrat Makdonalds açmak isleýärsiň. Maňa aýdýaň maňa Makdonalds biznes gurmany öwret. Men saňa näme diýen? Gel menden Biznes ideýa men saňa poluny gurup berin baryp sistema oňat öwredýän işiň özi ýörär ýady berin ýa men sene aýdaly işgärleriň barmy işgärleriňem hepdede okuwam berin obuçeniýada berin şu bir ýylyň içinde seni şunça manat gazandyryn ama sen maňa aýdaly näçe milliard pulam berýärsiň patamu şda men saňa biznes ideýa berip otyryn oňa franşaýzing diýerler orsçasy Bul ana bu biznesda sen oturan ýeriňde çerez internet, zoom bolsun, whatsapp bolsun, imo bolsun raýnysy yok adama ýurt daşynda tanyşlaryň barmy jaň et biznes ideýaňy arkaýyn berip bilýärsiň. Ama häzir makdonaldsy sen menden aldyň sen oň üçin içine kotlet etmeli, kofe etmeli, marojnoý o zatlaryň hemme makinalaryny almala sen. Pul-a, men almaýan ony. Men saňa diňe ideýamy satýan. Boldy. A bu biznesde näme? Men ideýaňy satanym bir, saňa produksiýa-da bermeýän, saňa bir öýüňe zadam dostawka etmeýän çerez kargo. Hemme zat maňa berilip firma edýär. Men oturan ýerimde işi öwrenip, işi düşündirýän adama boldy. Ol adam ýeterkä işi öwrensin, işi etsin, pul gazansyn. Öýünde oturan ýerinde, ýüz altmyş sekiz döwlet bilen. Muňa aýdaýynam, muňa bir Ony ýaly bir umly bolmak ýa bir wunderkind ýa IQ-yň ulakan bolmaly geniý bolmak gerek ýa bul işi etjek bolsaň. Hä liboý türke geldiňizler dili başda nätanyşda geldiňizler hiç zadyna düşünmeýäpdiňizler. Men özümden geçen zady aýdaýynda näme gepleşip oturandym bilmeýäpdim. Häzir indi edil gapdamda türkmen gepleşip oturan ýaly uje şuny ýaly öwrenşip gitdim dilini. Uje alşdyk. Sen oňat gör, görme bu kurupdy aýlanyp ýöreseň içinde gezip ýöreseň seni hoç ne hoç öwrenýän li boý iş hem şol bul iş hem ama bul iş aýdaýyn mekdepde berlen sapaklar bolýara şu sapaklar iň aňsady bolardy iň pullysy hem şu bolardy elementar mekdepde okadyk hemmem daş diplomlaňyzam bardyr diplom alanlaňyzam bardyr ýene şu diplomyň häzirki günde peýda edýem bar Türkmenistanda bolsaň Türkmenistanda peýda eder. Ýurt daşyna çykdyň peýda edene bar şol. A bu biznes seniň eliňde mana telefonyň bar, internetiň bar, ýer ýüzüniň nirsine gitseň git bir ýüz altmyş sekiz döwletiň seň işiň ýanynda bile gidýär. Sen diňe adama informasiýa berýäň, oňa çyradyň, gramatlylar işini düşündirýärsiň. Seniň başga bir edýän zadyň ýok. Hafa adam näme diýer? Işlejek diýse okey, özüniň saýty bar, girýär saýda. Sahraýt bolýar seniň aýdyň bilen. Saňada firma meselem aýdar ene Baýmyrat Rozkany çagyrdy. Rozan gördi Baýmyradyň üsti bilen geldimi, saňa firma prosent berýär. Işde häzir adamlar bir zadyň farkynda dil. Ömürboýy günüň dowamynda näçe sapar reklama edip ýörýärler. Elementarno. Häzir internete atjaň, reels paýlaşýarlar. Eý bir ýerini paýlaşýar. Ras gördüm-ä. O, bu owadan ýere gidip surat düşüpdir. Jaň edýärler däl, tanýan adamy soraýarlar, nire, nirde düşdüň-ä, ýaman owadan ýer ekeni. Ili nähili kafede otyrsyň, nirde çaý içip otyrsyň, ýöne şu. Ol adam Ine şol kafene gidip oturan ýerine reklama edip otyr. Ýene pul işleýärmi? Işlemeýär. Sen bul işde adama oňat sowet bereniň bilen, oňat işi düşündireniň bilen saňa pul gelip dur. A çaga sadige barýar, elementarny bir küşele ýa bir köýnek alýar, hökman gapdalyndakylara şuny görkezýär, ine ejem, atam maňa küşe alyp berdi. Olam gitdi edana ijatasyny gysdy diýip ana maňa da şundan alyp ber ondan alyp ber. Ýani reklam bize dogrudan dograndan uje reklam bilen başlaýas. Ana farkynda diýil. Amma bul işde sen aýdýan ol bir akuratynja adama ýetiribilseň boldy. Hökman o käbir düşünýä gör. Bul işde ýalbaryp ýöremeli. Hiç kime-de ýalbarmaýan. Etjek adama etdirýän. Etmejek adama Hudaýyň özi ýa bir milliarder gelip otursa-da etdirdi bilmeýär oňa. Aý etjek adama sen bir gezek düşündireniň bilen sraz ol adam algylap etjek bolsa edýär. Indi Forever Living meniň aýdýan firmam. Ol firma ýüz altmyş sekiz döwletde işläp dur. Kyrk bäş ýyl mirowoý rynkda. Kyrk bäş ýyl diýende nämä düşünýäňizler? Ýa bir düşünjeleňizi bileýin-de. Kyrk bäş ýyl diýende sizleriň içiňizden näme düşünje geçýär?
Ömrümiziň ýagşysy. Nadýožny diýmek.
Başdan ýylymy geçip duramy? Ebet, ynamly diýmek. Şeý diýemesem näme? Ýok, kyrk bäş ýyl ine, ol agzanjak zat däl-ä. Sen slaba helemeler, meselem, meň özüm internet-kafe açdym. Bäş ýyl işletdim. Yzy ýog-a şonuň. Näme? Bankrotlatdym bolýar. Ýok. Men şonda, meselem, meň ýerimde işläp oturan adam bolsa, Şol adam maňa ynanyp işläp oturan bolsa, şoň soňy ýok-da. Men ýatdym-a, men bankrota batdym, men şu biznesi ýatyrdym. Ol adam maňa ynanyp, Aý, men şu ýerden pensiýa çykaryn diýip işledi. Işde, bu firmada, aýtjak bolýan, kyrk bäş ýyl, entek men bolmankam çykan firma, tim bolýa Amerikada. Özem ýyl-ýyldan ösüp barýar. Ýyl-ýyldan pese gidenok. naborot koronawirus olar ýaly krizis zatlar gelende-de barka näme üçin öýden edilip dur. Bir wagtlar ine şul ofise girer ýaly däldi. Häzir näme boldy internet döwür zoom, whatsapp, telegram ondan girip berýärler. Ondan soň uje adamlar näme aslynda Ikisinem ýöretmeli, ikisinem etmeli, bäri ofisde-de bermeli, ondanam bermeli. Käbir adam gözüm bilen gören zadyna nem diýýär. A käbiri aýdýar, bolýa telefonda düşündirär. Işde sen bärde köp adam bilen işleşýäň. Adam her hili adam bar. Gözüm bilen görjek, ofisimi görjek, produktalary görjek diýen adama getir düşündir. Ýok. Türkmen öýden nämeden diýende adamlara öýden düşündir. Ýurt daşynda bolsa ýurt daşyndyrda. Meselem häzir men şul işi edip ýörün. Meniň Orsýetden, Gresiýadan, Izraýyldan partnýorlarym bar. Şolar näme diýen men? Meselem aýdaly Izraýylda tanyşym barmy? Izraýylyň ofisinde hepdäniň üçünji güni şunuňkyýa seminar berilýär. Men näme diýen? Meselem Alýona Komponense şunuň ýaly meniň diýen partnýorym biri barýar, şoňa iş düşündirip. Biri ofise gelýär, ine, sizleriňki ýaly oturýar, işi diňleýär. Soň planýowka, ine, şu näme bitdi, seminar bitenden soň gelýär ýanyna, kimiň ady bilen geldiň, ene, maňa şuny ýaly internetden jora şul iş tanyşdyrdy. Meniň adyma şol adam işi düşündirip, o adama işi öwredip, meniň aşagyma şony oturdyp berýär. Häzir kim edip berýär meselem tanamadyk adamyň hiç kim näme etmeýärler. Bu biznes ine sensizem ýöreýin diýen manysy şol. Sen bol bolma biznesiň ýöräp durýar. Nirde bolsa bol. Meselem häzir bizleriň ine şu Global Time gruppamyz polny şagoý sistema obuçeniýasy bar. Sen girdiň elementarnaý işlere girdiňizler diý boýuň. Şol işi öwrenýänçäň azyndan dört-bäş ýyl wagtyňyz gitdi. Dört bäş ýyl bolmasyn, bir ýylymyz gitdi elimiz taze. Bul iş senäme seniň wagtyň üç aý, dört aý. Ene şol Alýona komponent sekiz aýda on dört müň dollara çykdy. Aýtjak bolýan. Seniň näle algylaýşyňa bagly. Meselem bir klasda oturýan ýigrimi okuwçy bolsun, şoň içinde biri atly işip gelýär. Näme üçin? Ol adam dopolitini diňe mekdepden soň öýüne baram zanimatsiýa edýär. Ondan has köp wagtyny berýär. O ýüzden. A galanlar näme üçin onuňky ýaly bolubilenok? Olar diňe mekdebe gelende taýynlanyp, öýüne baranda uje kelleden çykýar okuw, pul sapak. Işde ondan. Bu iş hem şol. Sen näçe çalt algylap, çalt öwrenseň, Seniň hiç hili nämäň ýok. Meselem aýdaly, öýüňe alyp goýan basyk produktaň ýok. Zaýa boldumy, näme boldumy? Ýa bolmasa meň söwdam bolanok. Meň bul aýyň kirasy gelip otyr. Onýa aladaň ýok. Hiç hili nämäň ýok. Aýtjak bolýanyň wlaženiýa ýok hiç hili. Çykarýan risgiň ýok, bankroda batyp otyryn diýip. Meselem ony men üç ýyl mundan öň başladym şul işe. Takyldym, Türkmenistana gitdim. Ejem operasiýa boldy. Şoň ýana gitdim, ýollar ýapyldy, galdym. Iki ýarym ýyl aňarda boldum, ondan soňam geldim, indi bäş aý bolup, inende ustinini başladym. Poçti üç ýyldan soň bul işe ustinini başlandada we işini bekläp dura. Meselem, häzir men öňki şol işläp ýören ýerim maňa geldim, uje meň ýerime adam alyp goýupdyr. Maňa näme, men saňa garaşyp bilmeýän hassa ýaly, men seniň üçin iki ýarym ýyl, üç ýarym ýyl garaşyp oturmaýan diýýär. Men günde öýüme adam gerek diýýär. Meselem, men karhoja bolup çalyşdym. Aýtjak bolýanym, işiň elinde ama dur seniň ýanyňda. Islän wagtyň sen haçan bir kelläň açylyp şul işi ederin diýen wagtyň. Indi Badyr iş planyny, gazanç planynam düşündirjek, oňa-da geljek. Bu iş näme diýende, meselem, Forever Living häzir kysy düşündirdim. Bu ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran firma. Gibki. Gibki diýmek hiç hili rezin ýaly süýnüp durýan, hiç hili name ýok. Üzülýän däl, bir name diýen iş däl. Liboý ýere gitseňem işiň bile seniň bilen bile gidip işlenip durýan iş. Bul işiň indi näme etmeli, näme goýmaly diýensiňizde kelläňizde bir takylendir sorag. Meselem, işi oňat, aýdyşy oňat, ýene näme bar ortada? Produksiýasy bar. O produksiýany Menem eşitdim ilki sapar. Erkekler bilýäňä, meselem alşyberişe bardy, bir zadyň ýesini isläp gördi, oňat-muňat gitdik, aldyk, boldy. A aýal-gyzlar näme, alýa, ýesini görýä, srok dolusyny görýä, hemme zady detaýly öwrenýärler. Meselem, näme, muny näçe sany kullanýşysy bar, näme pul, ne näme edýär. A aýal-gyz uje inje göz bilen seredýär. Meselem, elementarno, erkek-erkek duşan wagtam oňatmy, gowumy ýagdaýlar, aý, düýn futbol gördüňmi, nähili geçdi futbol? Aýal-gyzlar görşüne, nähili, çagaň oňatmy, ol oňatmy, o çagaň keselsi, ol oňatmy, bul oňatmy, hemme zat detaýly soraýarlar. Işde erkek bilen aýalyň ony o raýhatsynasy bar. Bul işde däl, produksiýada, indi meň gelnim has oňat detaýly izuçat etdi, öwrendi. O ýerden hem produksiýa barada birazajyk size düşündirsin, men soň detaýly sizlere gazanç bolar indi geçjek.

Gelerine gelen wagty, meselem, näme bärde produksiýany diňlediňizde, produksiýa bar ortada. Bes produksiýa bolanda, meselem, sitwoý marketing köp internet magazinler, angliskisi network marketing hem diýýärler. Munuň ýaly industriýa köp. Işde doktor, ýurist, ili Aýdaly adwokat, hemmesem professiýa, bulam şonuňkyýak professiýa, düşünen adama professiýa, ýene bez potalka, bez naçalnika diýýä, üstüňde seň naçalnigiň ýok, seni kontrol eden adam ýok. Doktorlar elementarny ýedi ýyl okuwyny okýarlar, bäş ýyl, ondan soň ýene internatura, söz ady, paçti Amerika tarapda on iki ýyl, on üç ýyl okuw okýarlar, wraç bolmak üçin. Alýan aýlyklary, üýtgeşik aýlyk almaýarlar şolar, müň dollar, iki müň dollar, ýa aýdaly bar Amerikada, o ýerde birazjyk näme ýokarak, ýene nalogam ýokarak töleýär, nalog hökümede. Bar on müň dollar al, sen on iki ýylyňy berdiň ol işe, on iki ýyly gitdi, onuň parkynda diýip adamlar, lýuboý zadada wagt berýänler, hemme zadada, amma sen bärde onuňky ýaly wagt bermek gerek däl, onuňky ýaly bir Güýçli bolaja ne gerek däl. Sen diňe wagtyňam berme o ýerde. Ol mesele okuw kesa, okuwa diňe diňe wagtyňam berme. O ýerde puluňam berip dursun. Ýaşyňam berip dursun. Hemme zadyňam deň gidip dur. Amma bu ýerde sen bu işi näçe çalt algalap, näçe çalt näme etdigiňe saýa seniň meselem sen aýdaly lýuboý professiýa ýetdiňizler, ýurist bolduňyzlar. Sen ýylda bir gezek zam gelýär. Olar näçe prosent gelýär? Men bilmedim bizi bu ýurtda näle biziň ýurtda näçe göterim gelýärdi. Meselem alty milliard bolýan bolsa ýedi ýarym milliard bolýardy. Aýlyklarymyz bir ýyl boldy. Bir ýyl işleýäs onuň üçin. A bul işde sen çözýärsiň. Saňa ne usturaý ötme ana komponent ýaly sekiz aýyň içinde on dört müň dollara çyk. Seni zapretid etme hiç kim. aýdaly, on ýylda on bäş müň dollar gazanyp ýörenler hem bar. On ýylda aýlyk geliri ýüz müň, iki ýüz müň gazanyp ýören adamlar hem bar. Indiýaly oglan, Krişna. Ýigrimi üç ýaşly oglan. Häzir JLT girdi. Minýän maşyny diňe Range Rover soňky modeli iki ýüz elli müň dollar diňe minier maşynda ýigrimi üç ýaş dollar işte görýäňizlermi bärde fark ýok ýaş öýle böyle men meselem özüm hökümetde işledim Türkmenistanda meniň ýaşym ýetmese men ýokary dolžnostda goýmaýalar men tä elli näçe ýaşa barayim meni soň başlyk edip goýýalar men diplomly bolubereýin. Bul işde seniň nämaň ýok, diplomyň bolsun, bolmasyn, sen ýaşly, sen ýaşyň kiçi de, seniň ýeteniňe bagly, seniň näl işi alyp öwrenip, näl çalt işläp adamlar bilen näl bir iş ýetirişiňe bagly. Ol sen saňa bagly. Başga ýerde başga birine bagly bolýan bolsa bärde diňe saňa bagly. I, geleli finansoway nämesinä. Geldik besplatno girip bilýärsiň. Meselem, ine, Baýmyrat, girdiň. Şondan bäri sen näme etdiň, näme goýduň diýen adam ýokdur. Emma sen uje bu firma kaýtly. Aýtjak bolýan. Başga firmalarda girdiň-ä sen. Hemen şu kaýt bolmasaň, ortadan bir aý geçdiň, seni ýene blok edýärler. Ol kaýt bolmagam pully. Bärde onýa zat ýok. Ine, sen aýlanyber indi. Bir ýyl, iki ýyl E bir kelläňi açarlar däl bir-ow, bir şu biznes bar, şuny bir edip göreýin diýen wagtyň, gel, öwren, et, aýtjak bolýaryn-da. Şonuň ýaly biznes. Hiç hili seni kontrol edýän adam ýok. Haçanda sen öz-özüňi kontrol edip başlasaň, ana onda işde üstün bolýarsyň. Ikinjisi, registrasiýa boldum. Birinji sene aljak bolsaň-da zatlary besplatno däldi-de, bez registrasiýa aljak bolsaň, aýdaly käbir ynanmaýar. Men diýýär, birinji bilen senden alyp goýjak bu ürüni diýýär. Onda men ýüz prosent bahasyna satyp bilýän. Emma men satmaýan. Men näme diýen, ürünem eltip ber diýen. Hiç zadam et. Men bar ofise bararyn diýen. Men ssylkamy at diýen. Ol meniň çeres ssylkam bilen girýär. Öý adresini ýaz we zakaz edýär öýüne gelýär. Men hiç kimkä produksiýa daşameýin hiç kime katalk göterip katalk görkezmeýin ony ýaly zat ýok bu firmada. Ol bir Eý girde men diýe birinji bir ürün kullanp göreýin diýene kaýt et onuň ýaly obizatesda ýok bolsa diýe men diýe kaýt et men ürüni kullanp görjek. Girdeme kaýt boldy hemen sene parewilligiň bäş prosent skidkaly müşderi etdi. Elbet sanda hemmäňem girip günlik hökman Carrefoursa bolsun, Migros bolsun, Bim bolsun söwda edýäňizler. Hemen sizlere bäş prosent skidka bilen edýärmi ilk gireniňde? Ýok, on saparam girýäs bir aýyň dowamynda ýene şo bir bahadan berýärler. O wagty geç oturan zatlaryny wagtynda gutarjak bolup olary skidkaly edýär. Onam näçe prosentlik söwda etseň oz bu zatdan alybilýärsiň diýip şol ýaly näme döredýär, marketingowy hod edýärler. Ol bir.

Ele Ukrainada griwin. Şonuňky ýaly her ýerde razny bolansoň bu saýt name diýip özüne walýuta döredýär. Sisydimi kaka. Şo kakaňy hasaplap saňa meselem Türkiýäň lirasyndanmy şu aýdaly meniň magazinde internet magazinde näçe söwda bolan bolsa şoňa name diýip çykaryp berýär. Tureski lira berýär. Dubaýda bolsa dubaý terhemi berýär. Şonuňky ýaly. Girdim iki sisilik iki sisilik näle men bärde bu öwüt surat on milliard on milliardlyk söwda edip girip bilýärsiň ol bir indi bu taç paket şu taç paket bilen başlar ýa bolmasa e, käbir aýdy geçme käbir aýdy men diýe öz tüslerini aljak diýe göwnüne görä bu korobkany aljak diýe firma oňada durýar. Sen gir bir sany diş maşyn al, bir sany şampun al, ony muny al. Sen islän zadyňy al, saňa ýok, sen diňe şuny al, men almasam bolmaýar diýip duranok. Islänini al. Sen bilersiň. Ýene biznes etmek isleýän bolsaň, iki sisilik ürün alarsyň, ana ondan soň seniň biznesiň bolýar. Iki sisilik ürün almasaň, bäş prosentlik bolanda näme diýip düşünseňizler. Onda sen diňe indirimli müşderi bolýarsyň. Alyp diňe indirimde kullan bilesiň zadyny ama geldiň zady kullandyň oňat bir tanşyňa aýtdyň şunuň ýaly iş bar şuny şuny ýaly produktalaryny kullanp ýör oňat menä özüme peýdasyny görersiň ol adam näme diýdi menem işlejek näme etmeli diýe sen ony kaýt edibilmeýesiň aşagyna ana o ýersi bar bäş indirimli bolsa Ama iki cc'lik ürün alyp girdiňmi sen hem ýüzde otuz indirmä bir bolda sende hemem sen adama nämeden wagtyň işi düşündiren wagtyň ol adam işlejek diýse ol adama öz aýdi nomeriň bilen işe tapyp sen ondanam prosent alyp bilersiň hany onýa awantažy bar häzir şul on milliard iki cc'lik pakete meselem Häzir kelläňizde adamlarda men şu zady görýän, hemme zady degeleýärler. Pula gezek gelýär, on milliara gezek gelýär-ä, oppa, yza çekilýärler. Näme üçin? On milliar näme beresi gelmeýärler-ä. Elementar nädip bir zat näme etjek? Ine, bir elimde banan. Bir elimde-de ýüz dollar. Şu maýmyna görkezdik. Maýmyn haýsy saýlaýar? Banany. O banany saýlaýar. Потому что banana düşünýär ýa, banany şertde açmaly, iýmeli. Iň oňat aňsat. Ala baý maýmyn oňa düşünenok. Şu 100 dollar alyp gidip bozdurmaly. Pula çöwrüp getirip doly banany alyp oturyp, aýlap iýip ýatsam ýeten banan bolýada. Oňa düşünenok. Men indi adamlar bu nämä deňäsim gelenok, men prosta aýtjak. Meniň häzirki aýdýanym şu karotka

Amma öwrense, şu ýerde iki sany maşynam bar, üç sany öýem bar, hemme zat bar. Daşy çagalaryňa seň naslýedstwo-da bar, hemme zat bar şu ýerde. Ony azajyk öwrenmeli. Ony öwrenesi gelmeýärler. Soň näme diýerler, A, bu bolmaýar. Şu lutşe öňki işim bar, bilýä, ol iş aýda berip dur, nizerine, boldy, şoň bilen işläbereýin. Amma habary ýok. Ol wagtyny biriniň haýallary üçin işledip ýör, habary ýok ondan. İşte aýtjak bolýanym, men näme düşündim şu pakete eşden wagtym awantažyny. Günlük men diş maşyn kullanýan-a, şampun kullanýan-a, goltalty kullanýan, o bolýa, bu bolýa, aptekden witamin alyp içýän, öýtdýän, buýtdýän hemme zatlar. Men şony bir ýylda sowýan, iki ýylda sowýan, üç ýylda sowýan, sogýan men şu pula. Aýdaly şo on milliara. göze görnmesiz sowýar. Bu käbir erkekler çili balyk çekýärler, arak alyp içýärler. Bular o zatlary sowýar. Bar kofe içýän aýal gyz bolanda salona sowýar. Ýene seniň awaryňda biznesiň barmy? Ýog-a. O pul gitdi göze görnmesiz gitdi. A men näme etdim? Aýdaly banka pul ýatyryp goýaýma bir wagt. Şo boldy-da. Şo wagty men şu biznese takyldym däne. Men diýdim, Zaten şu zatlary kullanýan. Men şu zatlary häzir bolmanda, meselem, hemmäni almanda-da, men şu wagtyň geçmegi bilen şu puly diýdim, çykaraýynmy? Çykaraýyn. Goý, bir sapar alaýyn. Haçan bolsam, algylaryn diýip, şu agzyňdan näme çyksa, şo bolýa diýer-ä. Şo boldy-da meňkäm. Haçan bolsa kelläm açylar, algylaryn, soň ederin diýdim. Ine, wagty geldi, eli başladym. Işde meniň özüme eden ýatyrymym boldy. Ana o tarap bilen düşünseňizler onda sizler wygrişde bolýasyňyzlar. Ama aý häzir on milliard çykarmaly on milliardyň bäş ýüz dollar bäş ýüz dollar ýetmeýämikayny bilmeýän. Ama şu aý bäş ýüz dollar çykarmaly maňa şu agro trade diýseňizler onda bilmeýän onda haçan wygrişiňiz bolýar haçan proýgrişiňiz bolýar geçirip bilersiňiz. Indi iki sisilik aldym paket. Maňa iki sisilik aldym men. Men assistant superwayzer boldum. Assistant superwayzer bolanda meniň wygrişlerim näme? Ýüzde otuz skidka. Indi men ürün alan wagtym ýüz liralyk zadym maňa ýetmiş lira gelýär. Ol bir. A men bir adama işi tanyşdyrdym. Işlejek diýdim, maňa hemen ýigrimi bäş prosent diýýär. Haýsy firma berýär sizere ilk sapardan ýigrimi bäş prosent? Men magazinde işleýän. Oglanlar satyş ýapýarlar. Müň dollarlyk, iki müň dollarlyk üç prosent berýärler. Üç prosent. Şonuň üçin hem işleýärler ta gaýtjak welin, bärde saňa hemem ýigrimi bäş prosent berip dur. O ýerden hem wagtyň geçmegi bu firmada köp uzaga-da gitmeýär ol. Ýedi ýyl, alty ýylyň içinde bul işi oňat algylap, oňat usilini şuňa bagy wnimanýasyny beren işleýän adama dolanyp biler diýip ot atýarlar şul işde. Indi bu otuz prosent skidkaň seniň sen ýüz altmyş sekiz döwletiň niresine gitseň hem seniň bilen bile gidýär. Men aýdaýyn Orsýete gideýin şampun sabun aljak bolsam şo ýerden saýdyna girendäni alýan meň adresime gelýär şul skidkada gelip dur. Hemme ýerde bile gidýär meň bilen. Ol bir. Indi, men muny zakon Pareto diýip, näme düşündirdim? Ýigrimi prosent usiliýe beriň, segsen prosentim saňa işleýär. Olam häzir düşündirjek. Ýigrimi prosent usiliýäň. Sen bir aýyň içinde aýdaly bir ýetmiş adama, segsen adama düşündirdiň bu işi. Şonuň içinde on iki sanysy işe oturdy. XCC-den, ene şu ýapýan korobkaly XCC-den oturdy. Saňa ýüz dollardan hasapla näçe bolýar? Müňki ýüz bolýarmy? Müňki ýüz dollar. Eý, häzir aýal-gyzlaryň iň köp alýany müň dollar ekeni. Bilmeýän. Bardyr, ýerden bäri işläp ýörenler, müňden ýokary alýanlaram bar. Ýene ýüzde doksan prosende däl, on prosende zat alýanlar bardyr. Galan doksan prosende näme berýän bolsa şoňa kaýyl bolup işleýärler. Y ikiden hasapla şolary ikiden hasaplanda ýigrimi dört bal bolýa. Meniň öz balym ýigrimi bäş. Bu ýigrimi bäş bal hökman sen bir aýyň içinde ýapmaly diýen zat ýok. Sen iki aýda ýap. Meselem, bir aý on ýap, ikinji aý ýigrimi bäş, aý on bäş ýap. Ýigrimi bäş bal boldumy, sen superwaýzer bolýarsyň. Superwaýzer sebiýesine ýetdiň-ä. Eýýäm seniň indiriň ozal ýüz otuzda. Indi otuz sekiz bolýa.

Seni hiç ýere düşürmeýärler. Sen meselem başga firmalarda ol bolýa adamçylyk işläp bilmeýärsiň ol bolýa bul bolýa goýýaň welin adam nerwini stres bolar islemeýän problem bolar. Sen ýene-de özüňi wastanavit edip gelensoň alty aýdan soň gelseňem ýene şu ýerden başlap gidýäň. Şonuň ýaly durýa seniň urbeniň. Indi assistant menejer bolmak üçin ýetmiş bäş cc ýapyp Olam gurubyň bilen gep özüň däl. Meselem aýdaly, men biriniň aşagynda ene Baýmyrat seň aşagyňda bolaýyn. Men elli bal ýapdym, şol elli bal maňa-da degişli, saňa-da degişli. Başga firmalarda men elli ýapaýyn sen meň üstümde bolsaň, meniň ýigrimi bäşim saňa ýazar. Meň özüme ýigrimi bäş galýar. Men ýene-de o ýigrimi üstüne elli etjek bolsam, ýene-de men opşi ýetmiş bäş ýagla ýapmaly bolýar. Meň bir ýigrimi bäş malamdan diýen ellim galar özüne diýip, şon ýaly işlemeli bolýar. Bu firmada men elli ýapdymmy, elli özüme-de degişli, saňa-da degişli. Ýa, ine, aýdýarlar, ine, bu ballary tek başyňa ýapmaýyn. Seň aşagyňa takylanlar bilen. Olara-da degişli, saňa-da degişli.

Menejer bolmak üçin menejer iki aýda ýüz ýigrimi cc ýapyp bilseň hemem menejer bolýar. Ýok, iki aýda ýapyp bilmeseň dört aýda ýüz elli edip ýapsaň menejer edýär seni firma. Menejer bolduňa menejerde uje ýüzde kyrk üç gazanyň. Ýaňa ýüzde otuz sekiz munda ýüzde otuz üç munda ýigrimi bäş bolýan bolsa munda ýem ýüzde kyrk üç. Bir adam çagyran wagtyň ýüzde kyrk üç ýüz dollar bolsa munda munda ýem ýüz elli dollar alýaň bir adamdan. Ol bir. Skidkaňam ýüzde kyrk sekiz. Alýan zatlaryň seniň paçti ellä elde. Ýüz liralyk zadyň elli lira alýarsyň. Ol bir. Bolgur ýüňem seniň nezgaraýma, nezgaraýma diýmegem hiç haçanam öçmeýär. Şo bir tempde durýar, ýüz altmyş sekiz döwletde-de ýöräp durýar. Mundan daşaram menejer sebesine ýetdim. Menejer-de näl bolýar, geçiren. Ine menejer siz. Bir sany menejer çykardyň. Sen Baýmyrat menejer bolduň, menem menejer etdim. Meniň gruppamdan meň aşagynda näçe adam bar, belli däl, amma men menejer boldum. Aýdaly, men ýüz milliardlyk söwda etdim. Şonuň alty prosenti saňa gelýär. Muňa näme diýerler? Awtorskiý gonorar. Awtorskiý gonorar diýende, güýçli ýazyjylar bolýar-a, kitap ýazýarlar, ýa aýdymçylar disk çykarýarlar. Şolara ýylda diski haýsy nämede diňlenýän bolsa, şolara pul gelip durýar. Kitaba nirde okalýan bolsa şoňa pul gelip durýar. Şonuňky ýaly bizler hiç hili onuň ýaly umly bolmasyz awtorski gonorar gazanyp bileris däldir. Menejer çykardyň, menejer bilen. Menem bir sany menejer çykardym. Sen ondanam üç prosent alýan meň aşagymdaky menejerdenem. Meň aşagymdaky menejer ýene bir menejer çykardyp mundan iki prosent. Görýärmiň? Şo ýerde näçe towaroborot boldy? Aýdalar iki ýüz milliard, üç ýüz milliard. Saňa şo ýerden gelip dur. Hiç zatsyz Müň dollar, iki müň dollar gelip dur. Menejeriň özüni, meselem, menejer çykardyňda, bir menejeriň minimum iki müň dollar gazanjy aýda. Bu azy. Abyşny bäş müň, dört müň, sekiz müňe çen gazanýarlar menejerler. Şol ýaly. Bu indi minimum görkezildi. Towara barodna bagly, edýän aşagynda söýdäsine bagly. Şonuňka bäş sany menejer çykardyň, aýda aýlyk gelen seniň

Ýa bäş git dahot bu zaýda bärde kisa dürse alyp bilen pakupka satyp bilersiň bir sany ürüni takyljagyny beş sany bitjek gel diýerem men getirip ürün satmaýan iste getirip ber diýseň getirip berýän bolmasada sylkany at diýen sylkadan gireňden alýaň sen ana oňa aýdylýar pakupka at towara barat internet magazine bular hep aşagyndaky söwda bolýan nämeden bul indi zapremli lider menejer çykardyňa Menejeriň aşagyndaky grupda menejerden alýan liderski awtobonus. Muna emel düşündiriji prezidentski bonus. Oňa-da geljek. Geçirer. Ine awtobonuslar. Urwinleri bar. Urwinde gelensoň sen uje bu işi öwrendiň, gurugyň bar. Sen ýapjak gel diýseňem ol bu zatlar bolýar uje. Seň aşaňda adamlar işläp ýörer. Ine, birinji aýda elli cc ýapdyň, ikinji aýda ýüz cc ýapdyň, üçünji aýda ýüz cc ýapdyň. Otuz alty aý boýunça firma saňa dört ýüz dollardan berip durýar. Ol beýleki gazançlaryndan daşary otuz alty aý boýunça, otuz alty aýyna üç ýyl, üç ýyllap saňa töläp durýar. Sen iste şoňa laýyk maşyn al, iste şoňa laýyk öý al, ýa iste sen maňa pulumy ber diýseň, puluňam berýär. Otuz alty aýlap töläp durýar şo puly, dört ýüz dollar. Hiç zat ýok ýerden

Şol işiňizden girip gelip zadalera bolda optym satyp bilersiňizler iki dürli başka gazanjymyz yok bu firmada on bir dürli gazanjy bar o onlara tok adden soň detaýly öwrenjek diýseňizler düşünjige on bir dürli gazançly iş mene tek duş gelemok indi men näme bir zat etdim sizlere häzir düşünene bu ene öňki ýollaryňyz Ýa, prosto ostata kak svet diýýär. Öňki ýala goýjak hemme zady bolşy. Ýa, bolsun diýseňizem ýene gidiberiňler, aýtjak bolýan. Ine, şul adamlaram bilerýän adam-da. Bizleriň ine iň üsti sponsorlar. At, Atile i Katilenikide fabrik bular. Bu Ýozef Safa, bulam Wengriýaly. Şu Wengriýada kalan adam. Bu Nikolaş Berkiş, Atillanyň üstündäki inžener obyçny, inžener mehanik. Eý, hemme bärde ýene seniň professor näme bolubersin, häzir ýuristlerem bar görkezjek. Mugallym, Rolf Kip. Birinji ijesi, atasy, özde ýagşy diýýär. Atasy kesel bolýar. Postalanynrak weli atasyny näçe wagtdan soň ýogalýar diýýärler. Şol şu ürünleri gullanyp başlandan soň ýogalmaly wagtyndan hem alty aý, ýedi aý soň ýogalýar. Şonuň ýaly ürünler peýda edýär. Soňam ejesi gullanyp başlaýar, ejesiniň hem saglygy näme bolýar. Ejesini hem uje göz gözümiň öňünde diýýär uje iýleşip başlady, oňatlaşyp başlady ejem diýýär. Şol Wengriýa dudukdy, Şwesiýa, Şweýsariýa o geçen ýollaryny aýdybereý welin, name diýeň. Aýt, aýtjak bolenim gelen wagtda bizer ýaly adamlar, ine häzir sizlerem şular ýaly adam. Amma sizleriň bärde bir etmeli zadyňyz karar bermek. Boldy. Kararyňy berdiň-ä şu gün. Ertirki günüň degişýär. Seniň şu günki günüň näme karar berseň ertirki şo bol ýedýär-ä. Şol şu. Bularyň edeni şol, şular ýaly hemmesem Bizerem menem, menem şu bir wagt sizler ýaly şunday toplantyga bardym. Şonda toplantyda eşitdim. E, şu adamlaram şu üýtgeşik däl bizde. Elde bizeňki ýaly elli aýakly, gany bar, ýüregi bar, şolar ýaly adam. Network marketing näme predlagady diýe. E, work plat, obyçny iş näme plat. Obyçny häzirki işläp ýören günlük işlerimiz özlerinde. E, biziň işimiz näde? Sen polniste Professional bolýançaň sistemny obuçeniýamyz bar. Hemme zat detaýly öwredip, liboý ýedi ýigrimi dört düşünmeýän ýeriň bolsa jaň edip sorap bile, Arzuw. Elmydama günde jaň edýä. Meselem, şol jaň edip, gybatam edibilýä. Bize bile başga bolar ol barada zatlar nämedim. Iş barada bilgi soraýa, gün-günden bilgisi artýa. Gün-gündenem bu işde uje professional bolup otyr, işi oňat düşüp otyr, adamlara-da oňat ýetik bilip otyr. Işde näme edip otyr? Arzuw häzir başga iş hem işläp ýör. Ol işem gidip dur. Sizlerem şol bolýar. Sizleriň etmeliňiz getiriň adamlaryňyzy. Sizlere derek men düşündirýän. Sizlere derek men kaýda edip berýän. Sizler diňe etmeli zadyňyz adam getirýän bärä adam boldy. Sizleriň edýän zadyňyz Pul gerekmi? Biznes gurjakmy? Saglyk gerekmi? Ýa swobodny ýaşajakmy? Gel, otur, ýa gitdik, görüp, ine, gelsin, ine, ofis, bäş gat ofis. Hudaý ýok, Hudaý göremizok, ýene barlygyna ynanýasa, dem al, howany göremizok, ýene howa, barlygyna ynanýasa, bu biznese-de ynanmak gerek däl. Ine, gel, ofisi bar, produksiýalary bar, al, kullan, iç gör, Kyrk bäş ýyl işläp duran firma. Aýtjak bolýadym. Sizlere derek iş ýörüp, edilip durýar. Sizleriň etmeliňiz diňe mümkinçilik agtarýan gerekmi? Gel dostum, gel diňle. Mümkinçilik gerekmi? Arkaýyn ýene-de öňkiňi gör. Bu meselem käbiri arzuw bilen şunday başlar. Ol diýýär, otkaz etdi men diýýär. Men diýýär, ýaman üzüldim diýýär. Etdi, nämesine üzülýäň? Meselem, ene, elementarny. Rostga kafe açdy. Men dogana. Men barmasam, şu menden gaty görermi diýip kafesini ýaparmy? Jon gelmedi diýip ýaparmy kafesini? Pul gazanmak üçin açdy. Işte, bu biznes hem şol. Sen adama aýtdyň, gelmese, ol görsün. Sen prosta adama üstüni kömek etjek bolat diýsin, mümkinçilik berjek bolat diýsin. Diňlemedimi, diýmek, ol adam häzir wagty däl. Wagty gelende, Diňlär wagty gelende alar. Ýa bolmanda hemme kim bul işi etmeli diýen adam ýok. Biri hemmesi parayla bilen işleşse nirde taksist nirde taçka sürmeli oglanlar nirde fabrikada işlemeli hemme kim etmeli diýen zat ýok. Olaryň işinden biri etmeli. Ama bul işde däm mümkinçiligi agtarýan adamlar bar. Ama olar ýapyşýar bul işe. Ýöne olar başgaça gidýärler. Ol adamlaram kim? iki üç iş işläp ýören adamlar bolýara pul gazanjak bolup we başga ýerden öýtjek buýtjek puluny köpeltjek näçe gara hyzmat etsedem pul artdyrjak bolýar artmaýar aslynda näme diýýär bularyň bir oňat sözi bar akylsyz başyny zyýanla el bilen aýak çeker diýýär el bilen aýak ýormaly däl däl azjyk mozguny ýormaly bärde gelip welosiped düzmeli däl motor düzmeli däl ýa maşyn düzmeli däl Hemme zat düzükli. Gel işi öwren. Alyp git. Et. Sen şul işde uspeşni bolsaňam seniň gepiňi edýärler. Sen uspeşni bolmasaňam gepiňi edýärler. Adamlarda bir zat bar, şu harakter hemmesinde bar, hemme milletde bar. Sen näl uspeşni boluberseň, seni ýigrenerler. Uf, gör otyrmy, ol onýa bolup başlapdyr, oý, onýa bolup. Sen näle pese düşüp başla, begenerler. Öwredýän nädipdir ol. Näet galypdyr ýene näme şony ýa görmeler bolýa. O ýüzden bir zat etjek wagtlaryňyz hiç kimi däl öz ýüregiňe e mozguňe oňatja düşün bärde ne görüp otyrsyňyzlar hiç haýsyňa zor bilen getirip ýa zor bilen pyçak diräp ýa bir pistolet diräp et çekýän etlik edmeli aýdyp otyr otyryňyzdyr düşüniňizdir gidiňizdir düşünip kararyňyzy beriňizdir o sizeriň menem şol boldum maňadam şun ýaly düşündirdi akuratno aýtdy diňledim geregimi aldym men diýdim öýe gitjek diýdim saňa jaň edýän Men kararymy berýän ýeke özüm diýip gitdim görüşmä Gökleri galdypdy. Gelnim bilen maslahatlaşaýyn diýdim. Gitdim öýe bardym. Muňa gelip aýtdym. Näme geldi atwet? Aý joluň diýdi gulagyna lapşasy gömüpdirler diýdi. Resk apalama jaň etdi däne üstümden güldüler üç bolup. Muny diýdi lapşasy giýdirip ilde gömüpdirler diýdiler. Gülüşdiler aýtdym gülüberme. I jaň etdi sponsora. Näme boldy nätdi eşigini karar berdim. Düşün ýaşyň ýaly diýip aýdaý diýdi. Meniň bilen diýdi näme bir ulakan kamp bar diýdi. Şoňa gitsin diýdi. Üç günlük diýdi. Gitdim gitsin diýdim. Oňa göwerdim bu şadasynda da. Gitdi, geldi gözleri ýaryljak bolýar. Bu biznes ýapyk diýýär. E näme üçin? Gitdi. Edil özleri ýaly adamlar edip otyr bu işe. Üýtgeşik adam däl. Daže bizlerçe ýoklar edip ýörler. O ýüzden noýabrda On birinden on altysyna çenli ulag hannamamyz bar Antalýada. Her dört aýda seminarymyz bolýar. Gidiňler, görüňler, ine, bärde alybilmedik zatlarymyzam o ýerde has-da başgaça alýamyzda. Näme üçin? Görýäň-ä ol adamlary, ä onda düşünýäň, diýmek, şuly eden bolsa, menem edýän diýýäň. Wa, bir babulýaň istoriýasyny gürrüň berjek, kirgiziýaly babuly. Kyrk dollarlyk pensiýasy bolýar. Diňe kesel bolýar. Diňe kesel bolýar haçan görsem. Çagalarymyň işleýän puly şoňa gidýän bolýar. Diňe diýýär Hudaýdan dileg edýärdim, agyl etdim diýýär. Şularyň puly artyp özleri sowsun, maňa näme etmesin diýip, şuny Alla näme edýärdim diýýär. Bul iş bilen tanyşýar. Bäş ýyllap şul seminara ýeke özi gatnaýar. Wengriýa. Wengriýa. O wagtlar muny ýaly Türkiýeden däl, Wengriýa gitdi. Wengriýa ýeke özi gatnaýar. Uje bäş ýyldan soň Gyzyny aýdýar, gyzy näme diýdi, gyzy bilen gatnaşyp başlaýar. Häzir ekibi bar. Häzir gazanjy näçe? On bäş müň dollar aýlyk gazanýar. Ýetmiş näçe ýaşyndaky babulýa. A käbir adamlara aýdýarsyň, ol millet däl, ol türkmen bolsun, türk bolsun. Men eýýäm bu ýaşdan soň maňa gel. Sen bir gün ýaşasaňam oňat ýaşa. Ne tolka bu ýaşdan, o ýaşdan däl. Bir gün ýaşasaň. Sen bir gün ýaşandam Diňe muçidi edip yza çekip ýatjak bolsaň aýtjak bolýanym ondan häzir nämeden oňat. Men şony ýaly düşünýärler. Soňam düşünmeýärlerden aý hemme zady kabul edýärler meselem aý boldy yz oňa näme diýerler boýnuny alýan adamlar da olar uje ölmezden uje olar hadýa şmrt bet ýöräp ýören öýli adamlar da olar uje şony ýa boýnuny alýarlar sen ony ýa boljak ýa sen seniň eliňde seň durmuşyň Saňa gelip çagaňam, ejeň, ataň, doganyň hiç kim geçmeýär ol ýoluny, seniň geçjek ýoluňy. Diňe sen, sen geçjeksin. Işde ondan aýdýan, seminarlara gidýäň-ä, bararka o zatlary görýäň-ä, göwräňe bakýaň, Gitseýdim bize köp ýerinde köp adamlardan artyk üýtgeşikim. Ýene näme üçin ol köp gazanýar, men aýdaly köp gazanmaýan. Diýmek, Men köp zatda ýaman düşünen köp zatda ýaman geçirip diňle mende köp zatlary köp bilendir o ýüzden köp äý men bilenem muňa aýtjak zadlar şo bir zat hödürleýär öýle böyle diýenleri geçiren diňle men ana onuň bilen köp bilmişligim bilenem aýranyp ýörün durmuşymda üýtgeşiklik ýok näme üçin milliarderler üç prosent halk üç prosent naseleniýe milliarder galan dogsan doksan ýedi prosenti garyp i sredni klas näme üçin Üç prosent adam ine şo milliarderler çaga bilen otursada şondanam bir zat öwrenjek bolup jan edýärler. Patamu şda olar diňe öwrenýärler, öwrenen zadynam durmuşda kullanýarlar, o ýüzdenem olaryň bar pulam şolar gazanýar durmuşda üýtgeşigem ýaşaýarlar. A böýlekiler elementarno Häzir birine baryp bize şuny ýaly adamlara duşduk diýip şu işi düşündirenokdy. Şunuň ýaly iş diýip başlandan men bilýän seň aýtjak bolup oturan zadyňy diýýär. Men bilýän diýlipdi men näme aýtjak bolup otyryn sen nädip bilýäň. Men bilýän men bu işi diýe bilýän diýýär. Aýt onda näme iş diýýän. Aý şuny ýaly şuny ýaly iş diýýär. Sen haýyr köçä çyk Mersedes hem bar. Aýdar indi bärde zaman öjüň indi arzanbaha maşynlar bara. Hemmesi hem maşyna. Amma näme üçin gummadan alyp minýärler? Näme üçin BMW Mersedes köp minýärler? Ýa Volkswagen aýdaly. Потому что komfort da ol maşynlar. Içine giriň hemme zada knopkalar hemme zat oňat. Oturanda dam udobno. Rulda hiç. Rossiýski maşynyň içine miniň bolmasa iki sert tigirli Çünki onda-da ruý bar, bunda-da far bar, hemme zat bir. Bu biznesi eşidip görmeýärler däl-ä. Hemme beýleki nämelere deňeýärler. Sen eşidip gör, içine giriň ene komfortyň, şonda bilýärsiň. Ana şonuň ýaly, hiç zat öwrenesäň gelmeýärler, köp bilýärler. Srazy bilýärler, hemme zat çözýärler. O iki tipli adamlar bar. Birisi diýer, Bize şonuň haýsysyna degişli, men-ä özüm-ä bilýän, indi sizleri bilmen haýsysy. Birisi diňe beýlekiler üçin hyzmat edýän adamlar, birisem diňe mümkinçiligi agtalaýan adamlar diýer. Geçiň. Ene bu biznesiň sizlere berýän-ä. Ýüz altmyş sekiz döwletde işläp duran firma. Ýedi ýigrimi dört internetiň açyk magazini. Seniň häzir Pil boýy magazinlerem sekize çenli işleýärler, sekiz, dokuza çenli işleýärler. Ýatdyrýarlar, gelýärler-de. Ýatmasaň, sen ile malyň bolmasa, gije oturýan özüň ýadaýyň, ýene-de ertir oturmaly. Aý çökeliň, bu firmaň seniň adam isleýän bir zat, magazin açyp berýärsiň, öz magazini bar, özi öýünde oturan ýerinden näme zakaz etse öýüne gelýär. Ýöne şonuň ýaly iş. Ýer şaram eliňde seniň. Arkaýyn tanyşyň barmy? Iste Iki-üç sany dil bilýäňizler bar, ol sizleriň awantažyňyz. Başga dil milletlere-de düşündirip bilýärsiň bu işi. Internetden, Instagramdan, TikTok, näl iş ýöretmeli, näl näme etmeli, Ýutubdan, Zoomdan, hemme zat sizlere şagma-şag öwredilýär. Men ene köp namelerdir duş gelýän zatlarym-da, näme üçin aýdýan bu zatlary? Adamlara şuny-şuny ýaly internetden, äý men internet diýibem, men oňa düşünýän, men muňa düşünýän diýýär. Bes! Türke gitme sen dilini bilmeýin diýende dam gaýtdylar. Ne üçin türkmenler gaýtdy? Türkmenler gitdi, şular öwrendi, men hem öwrenýän. Ne üçin primer bar öňünde? A bu zada gorkýarlar. A men ona bilmem. Ine Kazakstanda azy görkezjek eder. Hele e, neçesinde şu 70 80 mi? Mayra. 73 ýaşynda Internet bloger. Näçe müň sany podpisçigi bar. Instagramdan her aýda ýigrimi bäş adam şu işe otur diýýär. E şony ýa iş ýöredi, näme diýýär? Adam ürün reklama etmeýär, ýa bir özi brend. Ýaşaýşyny görkezýär, gidenine Näme Antalýada seminarlar bolýar, seminarlarda gidip seminarlary görkezýär, basseýne girendigini görkezýär. Özüni reklama edýär, boldy-da, hiç zat etmeýär. Şonuň bilen geýnip, kafelere baryp, kafeleri reklama edýär. Ine maňa şul iş şu ýer mümkinçiligi berdi, şu zatlary gazanyp bileňizdir, men ýetmiş üç ýaşymda şu zady edip ýörün. Amma, gafa edersiňizler, bizeniň Ýaşulylarymyz pahyrlar uje ýetmiş üç ýaşda uje aňardan ýer bellediň maňa diýip şony ala dek aýlap ýörler. Bular nädip aýlap ýörler. Işte. Kelläň giç gitse aý şonam ene men diýe garry mama maňa diýe şu zatlary öwretdiler. Amma öwredendem mende želaniýa bardy şony almak diýe öwrenmek diýe. Saňa mydama želaniýa hemme zatdana. Kyn zady ýok içinde name dörsen bir gün boldy iki gün boldy üç gün boldy sen öwrenip gidýäň şu zady hoç ne hoç öwrenip gidýärsiň işte o ýersi bar o men bilmen men düşünmen men etmen diýip ýörediňizler o blok öz özüni blokda aýlanyp ýörýärsiň geçirip ine bular meniň oňat görýän slaytlaryň biri

Hakan Ünüç. Ne güneş wagtyndan öň dogary diýer, ne Aý öz wagtyndan öň çykar diýer. Eş şowky ýaly sizeniňem diýmek wagtyňyz görmek, diýmek, eşitmek häzirem bir pellesi, häzirem bir bir günüň şak edip şak başlasaň, indi Alýona Komponents aýdan sekiz aýda on dört müň dollara çykdy diýdiňä. Şol ýedi ýarym ýyl iş atýar diýip ýöredi. Podrugasy aýtjak bolýar, meselem, ene Göwher maňa jaň edýär, Jon, şuny ýaly iş bar, et, men etdim, goý, Meň aýtmam ýaly adam men ondan men ýedi ýarym koronawirusda hemme zatlar ýapylyp öýde galyra. Birden meň oturyp ýadyma düşedi. Emma ol Göwher aýdyp ýördi şuny ýa şuny ýaly zat. Ine bir jan soraýyn. Göwhere jan eden Göwher şuny iş öýüňden edilýärmi? Olam owa öýden edilýär. Aýdawy düşündir maňa diýdi. Düşündirýär. Iki sisi diýen men bärde iki sisi. Ol hemen dört sisi bilen girdi. Hemen dört sisi bilen başlady.

Üç ýyl boldy. Üç ýylyň içinde uje on ýylky işlemleri geçip gitdi. Sponsorlyk ýyl öti. Aýlyk geliri ýigrimi bäş müň dollara geldi. Natalýa bilen aýlyk geliri. Altmyş üç ýaşly gelin bir wagt salony bardy, jenski salon, krasota bar, şonuň salony bardy. Işde görýärmiň, ýaş-da däl-ä ol. Bärde Däl bir işe girjek bolsaň-da, bir ýere baryp, seniň ýaşyň kiçi, almaýas. Ýa bolmasa, Türkiýeden-de biriň elinde işlemek bolsa, köp garry bolsaňam uje almaýarlar. Üns berip gör, iş elanlaryny ýazan wagtlaram uje ýaşlaryny heçhili ýazýarlar. Elan ýaşda bolsun, özem tejribeli bolsun. Hemme professor gerek bulara, hem maneken gerek, hemme zat. Şunuň ýaly treb edýärler. Mana, Farhat, doktor, akuşer, ginekolog wraç özi. Ýek özi başlady. Näme bir bolýar adamyň? Redmi telefon, bu indi Samsung Redmi telefon arzuwy bolýar. Muny ýaly işe barýar, iki adam bolup oturýarlar. Men diýe ol adama bilmeýän häzir, o nirde näme etýär diýe. Mende-de şondan soň durmuşym degişdi diýýär. Şu biznes düşündiriler diýe i bir telefonyňam puly bolýa. Şu redmi telefony oňat gören bolýa, şony almak isleýär. Soň özümde wybor galdy diýýär. Ýa bul işem begendim diýdi eşitdim men diýýär. Ýa telefon almaly ýa-da bul işe başlamaly. Şo wagtky beren kararymy diýýär Jüz müň döwür şükür diýýär, oňat karar beripdirin diýýär. Aý, şu biznese başlaýyn, Redmi telefony soňam alaryn diýip diýýär, biznese başlady. Häzir näme diýer adam? Orsýetde häzir bolýan situasiýany bilýäňizdir özüňiz. Ukraina bilen näme bolupdyr. Antalýada gelip ýaşap ýör. Oturýan öýi dört müň dollar kira. Aýlyk kirasy. Binýän maşyny kira bir ýarym müň dollar. Indem bir ýyl Antalýada galyp, ondan soň Ispaniýa gidip ýaşajak. Aýlyk geler, meniň hem heleýimiň geleri otuz müň dollar, özüň geleri on bäş müň dollar. Soň sen nirden gidip ýaşajykka? Sizleriň liboýyňyz aýda on müň dollar gazanyňlar, islän ýurduňa gidip ýaşap arkaýyn geçinip bilýärsiňizler.
Islän ýurduňa gidip. Ana şu bir wagt Redmi telefondan geçip, şu biznesi oturana däli durmuşyny degişdirdi.

ýanymda. Bilediň, mugut, bäş ýyldyzly otelde. Seni, meselem, men şu sapar Baliýa gitdiler. Baliýda bu geçdi. Baliýny görkezmezdiler, näme boldy diýip. Hem dynç alyp, Mämmet gaýdýarlar, hem ine şular ýaly bonuslar alyp gaýdýarlar. A soň sen Sowet Kadyrow bar, ony görkezip, Näme diýip, ol işde diýip, bir nerse boljak, ýa soň bolýar diýip. Men, meselem, prezidentlik bonusy gazandym, men ony diýip, näme edeyim, eltip, getip, banka goýdum diýip.
Zaten adam ýedi ýylyň içinde häzir oňa geles düşündirenem. Atilla i Katerina Gidafalov bular biziň üst sponsor. Iki ýa iki ýylyň içinde Brilliant Toy Manager boldular. Şular. Iň ýüksek. Iň ýüksek sewiýesini aldylar. Ine.
Ine blogerşa.
Ine Instagramda näme diýildi? Jurist. Her hili ikisi. Jurist gözüň ýetir. Jurist professiýany taşlap şu işe başladylar. Diýmek, Şu professiýada üçin edenok şol şolar isleýän zadyny çagalaryny isleýän ýerinde okadyp bilenok çagalaryna bir isleýän zatlaryny alyp bilenoklar näme üçin edýär şol diýmek sen ýurist tälim hemme zat abespežit edip ýörese näme gerek ikinji kellagra muny öwrenmeli ýene öýtmeli böytmeli ýene etjek ýa-da elementarny diýmek şo zatlar sen abespežit edenok sen dünýä zatlara girdiň takyldyň durmuşyňy degişdirmek islediň Ýöne onda nämesini taşladylar. Semeni çagalaryna dam etdirýärler şu işi. A ýaman bolsa kim öz çagasyny oda itelär. Bu ene Rolf Kip dünýä birinjisi. Aýagy ýaňky aýdyşym ýaly meniň geçen ýollarymy diýýär. Hiç kimiň geçesi gelmeýär. Emma häzirki meň gaz eden çeklerimi görüp diýýär, indi kimiň Rolf Kip bolasy gelýär diýýär. Aldalarda öýleri bar. Ne tolko Türkiýede ýa-da nämede, adalarda, gidene oňatda adalar bolýar, deňizli, yssyjak ýerler. Karabinleri bar özüniň sobstwenni. Şu firmadan bizler işlän ýerimizden kim eşitdiňizler, haýsy türkmen eşitdiňizler, milliarder bolup, at alypdyr, ana fabrika dişläp diýip. Men eşidemok. Hiç bilmedim. Ene Farhat Gurakow. Bizden häzir şu üç sponsor şu. Ilk görde başga dişe Simferopolda Orsýetde häzir gruba Global Time Magazine diýýär. SNG döwletleri bolanda puşti on bäş döwletde. On bäş döwletiň içinde samy bystra rastuşşy biznes şu buruňky. Bizerem ine şunuň sistemini işledýäsda. Ýaňky Atlina Katlina pidofal bara onuň üsti sponsory şol Şonuň sistemida ol şondan iki ýylyň içinde birlen toý menejeri boldy. Sistem we Samy glawny hemme ýerde sistem bar. Sistem bolmasa e öý işlerden işleýinizler öýüň düzenleri bar. Görýäňa meselem ertir bilen çaga seredýän soň çagaň şunýa wagty turýa kawaltysny ber okuwyna git. Hemme ýeriň sistemi bar. Şu sistem bolmasa bolmaýa. Bul işdede sistem bar. Sistem boýunça edil sen gürrüňsiz ol urugyna barýarsyň. Mana. Bu avantajly sebet altmyş dört müň dollar, aýaly doksan dört müň dollar. Bu aýalyň çagyrydy. Aýal bundan hem köp zat edýär. Başga firmada, meselem aýdaly, şu aýalyň çagyran bolsa, aýal müň şuster bolubersin, näme ot bilibersin, şundan ýokara geçip bilmeýär. Häzir aýal mundan ýokarda köp pul gazanýar. Şunuň ýaly iş. Sizleriňki hem şol. Sizler iş aladyňyzmy, sizler menden galyp gidýärmiňiz, ýokary sebiýelere gidýärmiňiz? Meň aşagymda eken diýen zat ýok. Hatly firma. Ýa Ýelena Boýka. Mana Natalýa Demidler, Ýelena Boýka, Farhat Guramçynyňky. Ýekeje özi te Orsýetde Simferopoly dyk düşüp işe heleýini oturtdy. Ondan soň heleýem muny oturtdy. Üç bolup etdiler, üç bolup. Iki ýyllap hiç hili rezultat bolmady şunda. Iki ýyl ösübilmedi.

Ärine şul işi näme etse, äri ynanmaýar. Hiç kimem ynanmaýar. Adam bilgi ýok ýerde gorky bolýar. Bir meselem häzir Baýmyrat seniň bilen nämemizdir. Ilk sapar görşen wagtyň sen moşta ertir zatlar düşünmelisin bize barada. Äý, boş-boş gürrüňler diýen sözler. Amma wagtyň geçmegi bilen entekadi gatnaşyberseň, zat edersiň, bizleri gowy tanabersiň. Soň tanaýyn aňyr. Gyz bilen oglanyň başgaça ýaly-a birbada. Oglan srazy oňa bir zat aýtdy, gyz Hemen haýyr diýmeýär-ä. Asty-üsti tanyşyň, asty-üsti näme diýiň. Indi bulam şol. Äräm näme düşünýär? Ýaman düşünýär. Geleýin, näme etmän ýöre soň. Ärine kitap oka diýip, kitabam okamaýar. Kitap okamadygy üçin aýrylyşyp gidýär. Jesimkä gidip ýatyr. Soň äri jaň edýär. Näçe bir hepdeden soňmy, men diýýär, gel diýýär, bagat papa, bedni papa, näme kitap oka. Soň kitapdan azjyk aýdyber diýýär. Soň Aýdyberýär, soň öýüne barýar. Soň şuny işe oturtdy ärimem. Ärim häzir menejer. Äriňem geler häzir ýedimi-sekiz müň dollar. Häzir Ispaniýada ýaşaýarlar. Hä, bular bilen hem tanyşyp gideriňizler häzir. Doly entek bular bilen tanyşdyrýar. Ine, biziň istoriýamyz, ine hemmäňiziň istoriýaňyz şu zalda oturanlaryň. Sowet, Zarina. Kyrgyzlaram edil bize ýaly ors edip işlemegi diýýärler. Äri gümüşjik bolup işleýär, heleýem bazarda ikinji heleýine eşik satýar. Äri aýdýar, ýedi ýyldan soň, ýa bul işde bular milliarder boldy. Kredit eden nomera diýmezler. Orsýetde büýütdiler-ä, meselem, häzir bize Türkiýede tutýsa bul işi, niýetimiz Türkmenistana tutmak. Türkiýede Kyrgyzýada dykdy bular. Orsýetde birinjirem bolup boldular. Ondan soň Kyrgyzýada getirip dykdylar. Ors etdi ikimi üç sany öýi bar. Antalýada öýi bar. Häzir Kyrgyzýadan iki sany öý aldy. E, maşynam aldylar. Şu sapar gidip Balide bir ýüz näçe müň dollar Trinatsty bir ýüz elli näçe bir ýüz elli näçe müň dollar prezidentski bonus aldylar. Trinatsty zarplata. Ýedi ýyldan soň diýýär, şol iş hödürläp, ýanynda bile işleýänler bar. Häzir hemmämiz bir ýerde işläp ýörüs. Sizler şul işe takyldyňyzlar, şol adamlary iş hödürlediňizler, etmedi. Ama sizler ol işe karar berdiňizler, edip başladyňyzlar. Ýedi ýyldan soň siziň durmuşyňyz üýtgedi. Sizler gelseňizlerem şol adamlar şo durşuna-da. Ýedi ýyldan soň gelsegem diýýär, şo durşuna şol meňki arkasynda gruzçik bolýar, kartoşka düşüredik wagondan diýýär. Şol. Şol işi edip ýörler diýýär. Ýedi ýyl diýýär, degişik bolmandyr diýýär. Ana gördüňizlermi diýýär. Olaryňam wagty geçdi, meniňem wagtym geçdi diýýär. Ine men şunda diýe düşündim diýe bu Harewrda diýe wagty näle degerli kullanylanda wagt näle wajyp zat ekeni diýe. Men ýedimiň içinde näle uryna bardym olar näle urynda diýe. Hälem Kyrgyzlar Orsetde ýaşaýarlar diýe bir kwartira tutýarlar diýe on san ýigrimi san Kyrgyz bolup ýaşaýarlar diýe. Näme kirany az töletjek. Men şo wagtam diýe gaharym geletdi diýe. Men tek başyma ýaşajak semýam bilen muň kellesi üýtgäpdir. Bärä işlemäge geldik, bärä name etmäge geldik, pul toplamaga geldik. Tamam pul toplamaga geldik, ama sen kelläňi işletmeseň sen näle nagruzka edip işländeň sen özüň edýärsiň. Başga hiç kim etmesin. Ama bu işiň bir warianty bar häzir. Sen liboý işiň gapdalyndan äkidip bilýärsiň, ýöne oňa düşünme bar. Sen häzirki edip ýören işiň gapdalyndan arkaýyn äkidibilýärsiň. Günüň dowamynda bir sagat, iki sagat wagtyňy aýyr. O ýerde üýtgeşik zada aýyrmak gerek däl, dünýäň wagtyny aýyrmak gerek däl. Boldy indi dä. Boldy indi, geç synagdan soň bilersiň. Tamam. Bugünlikçe düşündirjegim bular. Megerem, bir oňat ýetirip bilendirin. Gerçekden diswitinde karar berip alyp bilseňizler gerçekden durmuşyňyzy degişdirjek zat. Aýdy bilmeýäňizlerde meselem sen onda bir wagt geçip bir çagaňyza ýa ogluňyza doganyňyza aýmaýaň ha şuny şans duşmady diýip bilmeýäňizler. Şans adama tagan günüň dowamynda üç sapar diýe duşýa diýýä. Ýa telewizor welin, ýa şu awtobuza gidip oturyňda birinden eşitýäň. Ol bu ýa kitap, gazet. Emma adam şony diňlemeýär, eşitmeýär. Olar nämeden iş, alada, durmuşyň nämesi bilen şony geçirip goýberýän ekeni. Ony diňleýänlerem ene üç prosentler. Ol üç prosentlerem şu ýer ýüzüniň puluny aýlandyryp, artyk bärä gelip, bärde şön karar berip, şul işi ýapmak isleseňizler, nesip bolsa, ol üç prosentlere girmesegem, Men toçno bilýän durmuşyňyz ýüzde doksan degişjegini. O ýüzdenem oňatja düşüniňler oňatja karar beriňler. Janly ýaýyndakylaradan bizler bilen wagt geçiren hemmesine köp köp sag bolsun.
Teşekkür.